Bdejna kmieni, din id-darba sa jkollna podcast differenti, mhux b'użu podcast, Għax sa jkolli r-Rodney miegħi. Ħabib tiegħi li konna nagħmlu programm kontrattakk flimkien, mhux veru? Dak hu, dak hu Mus. Kont nieħu gost, kont tibdilni, darba jien u darba Sejfia Darmani. Issa sa nagħmluh differenti. Ħa mmexxuh jien u Rodney. Ġieli jkollu x'jagħmel hu u mmexxih waħdi u ġieli jkolli x'nagħmel jien jew insiefer u jmexxih hu. Imma tagħna t-tnejn però għandna mistieden speċjali Il-memia, għax waqa' naqra depressed wara li waqgħu n-Naxxar u allura. Ġibnieh magħna. Ġibnieh magħna għax miskin ħassu mdejjaq. Imma hawnhekk. Is-sena mis-Sejd il-qiegħ u ħankompli nħaffer. Issa le, ħanolluk. Ħanolluk. Imbagħad illum mistieden ukoll għandna lil Marlon, Marlon Galea, li huwa Mark Gżira, Viċi President. Team Manager. Team Manager. Dik il-pożizzjoni Technical Director. Technical Director u ndawru daqqa Manager u daqqa. Huwa importanti. Huwa Technical Director. Li għandu tajjeb nixtieq il-camera man jixbidlu jdejh. għax għandu dik l-arma tal-Inter u qiegħed fejn Memeli jżomm mal-Milan miskin. Fil-fatt dis-sena tlift kollox, qas ta' sara Champions League int. Hu missejt il-qiegħ u ħa nkompli nħaffef. Fil-fatt irranġajt biex jerġgħu jagħmlu La Vaillant Ħalli waqt iċ-Champions League inti toqgħod tara la violence. L-arbiċċa, l-arbiċċa kkoreġini, la issa aqbad u tkellem Mario, taf. Issa jiena s-Serie A ma nsegwihx daqs, daqs, daqs speċjalment u daqs, u daqs hekk. Daqs hu. Jidhirli, nara r-riżultati, kultant nara l-goals, il-klassifika u dawn l-affarijiet, Milan għamlu kampjonat sħiħ fl-ewwel erba' postijiet. Ikkoreġini jekk. Għamilna żmien bla telfa, letteralment. U tilfu l-ewwel erba' postijiet fl-aħħar logħba, vera jew le? Le, le, le. Kien hemm żmien li kważi kważi kien hemm min beda jemmen. Għax ċedewlhom.

mal-Milan. L-inzerta, ir-raġel ta' binti. Kemm iġġieled miegħi għax kien baqa' jemmen li ħajirbaħ il-lig dak. U dejjem jemmen li jirbaħ il-lig. Ħabib tiegħi jinsab. U jien kont inżomm kontra l-Milan iktar milli għax inħobb l-Inter. It-tip li jżomm kontra l-Milan ħabba ċ-ċomb. Eżatt, kif jirbħu l-Inter u l-Milan jitilfu jien naqbeż u nogħla, ess iċ-ċomba belgħa wraġa. Hija karatteristika wkoll tal.

Waqaft, jgħid, u kont niftakar intant ngħid fuq is-social media li da u kien kellimni Darren tal-Gżira. Qallisna li niltaqgħu ma' Charles u qallex għandu proġett, konna konna unfers fil-Gżira. U mart hemmhekk u kbirt hemmhekk. Imbagħad is-sena l-oħra għamilt sena mal-Forjana u dis-sena nerġa' ġejt lura home speċi da. Għax il-gżira jfem. Ovvjament huwa xogħli, m'iniex volontarju. Però l-gżira hija hija ehm, r- riflessjoni wkoll ta' kif ehm, biex hawn kien naqbdu mas-suġġett ta' fl-aħħar mill-aħħar aħna aħna qed nirrappreżentaw l-MPL hawnhekk. Ehm, Ta' kif dal-proġett, u ovvjament Martin u anke Marlon ma' ma' ma' ma' Martin Marlon Table ma' ehm, jistgħu j- jespandu fuqu, kif fil-bidu nett kien hemm ħafna illi m'emmnux fih dal-proġett. Gżira kien wieħed minn dawn it-timijiet. Fl-ewwel staġun tal-Malta Premier jidhirli li kemm inti kemm Darren kontu mal-Furjana. U mbagħad fit-tieni staġun erġajtu lura. Però dak iż-żmien, litteralment l-ewwel season, għax jien ili hemmhekk mill-bidu nett, tkun tara diskussjonijiet, tara programmi, tara presidenti, diriġenti jintervjenu. L-ewwel season, Charlon kien, insellmulu minn hawnhekk, il-President, kien out of sight completely l-ewwel season. M'hemmx. Jew forsi ddejjaq, jew forsi tilef l-interess. Jekk qed ngħid xi ħaġa korreġini għax inti tkun, inti tkun ma' Charlon kuljum, jiġifieri. Eh, Charlon kien wasal mument sentejn ilu li kien għea. U mbagħad ra l-proġett kif qed jevolvi u fit-tieni season reġa' daħal b'saħħa, reġa' investa, issa t-tielet season. Kellu l-proġett tal-investiment kbir tal-padel. Ukoll, ukoll, ukoll. U naħseb li anke dal-season. Sploda l-padel ġo Malta. Jiġifieri kontu Top Six, spiċċajt u final ta' Trophy u ninsab ċert li anke din is-sena fit-tielet staġun tal-NPL naħseb il-Gżira ħa jerġgħu jkunu kontendenti ma' timijiet oħra biex għall-unuri ħa ngħidu hekk mhux għall-kbir forsi. Kif ġara s-sena l-oħra u anke ta' qabel, il-lig tant huwa bilanċjat u llum bl-inklużjoni ta' ħafna barranin il-bilanċ iktar kiber li ma tistax tgħid fejn ħa tispiċċa. Ġifieri jista' jagħti l-każ li inti ta' Case in point, kien hemm clubs, jien f'pożizzjoni tiegħi mhux se nsemmi l-ismijiet ta' clubs, ma kulħadd jaf, case in point kien hemm clubs li nefqu ħafna ħafna flus, investew ħafna ħafna flus u spiċċaw fi mal-bottom mal-bottom six. Ġifieri biex tara dak il-livell li kien hemm u l-bilanċ tat-timijiet kollha. Ekku. Però Il-bilanċ jiena- ħajkompli jikber naħseb jiena. Jien ma Għandek naqbilx. il-Birżebbuġa li qed jieħdu ehm, illum- Qed jinvestu ħafna. Illum rajt li Juri Messias u Jackson Mendoza jinsabu viċin, is-sema Sean Demek magħhom, ġifieri dawk players prominenti. Però xorta waħda. Sinjal li hemm bażi soda. Xorta waħda għandhom għandhom set-up amministrattiv tajjeb. Edgar jidher li għadu l-coach. Għadu coach. Jidher li hemm Edgar trid tara mbagħad dawn l-ismijiet. Inutli jkollok il-Marlon il-Johnny u r-Rodney sewwa jekk ma jkollokx tim imbagħad. Hija il-Premier hija dinja differenti. Hija dinja differenti. Hemm coach li ġej minn. U però ma tistax. Jiġifieri l-baġit qiegħed hemmhekk kulħadd jaf, it's a well documented thing li kull min isegwi l-futbol kulħadd semgħa fuq Birżebbuġa. Illum qasarna ngħidu għax Birżebbu ġo promossi kulħadd diġa' drhom għalkemm għadu ma beda xejn fil-Premier imma is-setup, is-setup u l-budget qegħdin hemmhekk pero mhux neċessarjament jekk għandek il-budgets jekk ħa tixtri l-players tajbin jew ta' isem illum Marlon ikun fuq il-bank u jgħix il-ħaxix jgħix il-pitch kuljum, mhux bħali u bħalek u bħalna, nikkummentaw, nikkummentaw u ġieli forsi nkunu miżinformati. Min jgħix il-futbol li jgħaddu. Illum il-ġurnata l-futbol m'għadux bl-ismijiet. Illum il-ġurnata jrid ikollok set-up, dressing room magħquda, coach tajjeb, filosofija u naħseb dawk huma l-ingredjenti prinċipali. Dak tant importanti u dak forsi kien is-sigriet ta' Gżira, insa s-sentejn preċedenti meta ma kontx hemm jien ma kienx hemm, li forsi l-clubs struggle jien ara. Imma s-sigriet eżempju dak iż-żmien dejjem kien li healthy dressing room qatt ma kellna xi ismijiet, aħna biex ħadna 'l Andrew Cohen kien wasal fl-aħħar tal-karriera tiegħu, biex ħadna Roderick Briffa kien wasal fl-aħħar tal-karriera tiegħu, Justin Haber l-istess. Steve Borg. Ħalliha Steve Borg u mbagħad kompli tara wara. Failla. Clayton Failla. Ġifieri aħna biex biex nippruvaw dat-tip ta' players. Xorta xi wieħed mill-aħjar players. Irridu jkunu waslu fl-aħħar. Għax ma na il-verità hi ma naffordjawhomx. Però inti kemm, l-ewwel nett ikollok eye for scouting u jirnexxilek tattira tfal fil-każ tagħna, pereżempju aħna ħadna tfal mis-First Division, Second Division, tfal qatt ma lagħbu u li Darren il-coach jagħtihom il-fiduċja u jilgħabhom bil-mod, id-development tagħhom għaduh magħna. Marlon, sorry. U barranin, u barranin illi tolqot il-barranin. Iżżomm id-dressing room healthy, dik importanti, iżżomm id-dressing room healthy. Dak hu l-fulkru ta' kollox, huwa l-ingredjent prinċipali. Li dressing room tkun magħqula, jkollok dik l-armonija u ovvjament anke tieħu pjaċir u dan hu wieħed mill-aktar timijiet prominenti fiha, lil hinn mill-aspett sportiv. Why not? Fl-aħħar mill-aħħar aħna lil hinn mill-professjoni tagħna kollha umani u jtellgħu fuq is-social media u joħorġu jmorru jieklu l ħaġa u oħra u jagħmlu social events u dik xi ħaġa li hija importanti, hija essenzjali. X'għandu karattru ħelu, eh, jiġifieri anke l-fatt. fatt li Charlton iġġieled biex jerġa' jġib lil Darren Abdilla coach. Għax għalih, imma għalih, għax meta ġibtu fuq il-podcast, għalih, le, ġibt lil Darren. Qalli għalija dak ħija. Iħobbu qisu ħuh. Ma noqogħdux mingħajr xulxin. Però dik kapaċi tkun problema wkoll, le, meta inti titħol wisq. Imma hemm differenza għax jirrispettah. u t-tnejn jirrispettaw lil xulxin. Mingħajr ma ninsew li l-ewwel xahrejn, xahar u nofs bdew bi Clive, jiġifieri mbagħad it-transition mbagħad saret ma saritx mill-bidu, jiġifieri. Però Clive hu stess lil Darren Hariri hu fuq il-podcast qallu, Aġeċib lil Darren. Arġa' ġib il-. Iva, allu arġa' ġib lilu, isma' minni. Jien ħa nitlaq, arġa' ġib il. Darren Abdilla. Xi ħaġa li semma Marlon vera interessanti hija, anke huwa huwa xogħol u wara kollox, hija xi ħaġa vera ma tantx underrated fil-futbol Malti, huwa kemm huwa importanti l-iscouting. Inti, Malta timtela bil-barranin, ħafna minnhom, ħafna bkoll excited biex naraw il-barranin ġodda min huma, hawn ħafna barranin li huma at the end of the day jagħmlu d-differenza u għalhekk huma nies bħal Marlon, nies bħal Macio li ta' min ma nafx għadu ma' Birkirkara. Jiġifieri llum il-ġurnata il-clubs jinvestu wkoll f'dawn it-tip ta' nies. li huma kapaċi jolqtu l-barranin u jaraw l-abiltà tagħhom. U għalhekk kien kruċjali wkoll dak li semma anke, mhux ikkoreġik, ta' ma xi ngħid ngħidlu team manager, qalek technical director, kemm hu importanti s-setup fil-klabb, illi jkollok kulħadd bir-rol tiegħu mhux bħal qabel, jiġifieri. Hemmhekk impruvja l-futbol Malti, Ron. Inti tiftakar konna aħna żgħar, aħna żminijiet oħra tal-futbol. Illum impruvja, hekk impruvja l-futbol. Inti tiftakar, probabbilment il-coach kien anke jagħmilha ta' kif.

Għax hi nixxieħ hawn. U jien niftakar kont fil-Kumitat tar-Rabat. Meta fl-aqwa tar-Rabat, però d-differenzi hija kbira. Meta ġejt fl-MPN, Mitalan u Simon, l-ewwel ħaġa rrid ngħid waħda. M'intomx tarawna bħas-soltu, l-podcast mhux qiegħed bejn tnejn, one on one. Stil differenti, stil li jagħmluh it-Taljani, stil li jagħmluh l-Ingliżi, l-Sky,

Nixorbu mhux niskru, eh, ġifieri nieħdu. Suppost ma tixtru tieħu bela, eh? Eh? Suppost ma tixtru bela. Issa. Kompli. U il-producer u ħadem ħafna u ftit jafu kemm ħadem qed nidru aħna. Però producer qed hemm wara, wara l-kamera, Simon Abela. Huwa bniedem li taraw ħafna reklami tiegħu fuq it-television, Minn fitted Evelyn, per eżempju. Ħa nsemmiha tax kien urijir issa jekk xi jgħid li tiegħu ma nafx, imma jien ħa nikxfu. Ħaqqek close up, eh? Jien ħa nikxfu. Ej biex bidlu jahda naqra. Mela il-dan hawn la violent. Hemm reklam.

Qishom siluwett, mhux siluwett. Grafik, visual. Huwa xogħlu, għandu ħafna iżjed, ta. Imma dik vera ħelwa. Dik kellna l-ground fl-aħħar logħba. Issa taraw, rajtuh, il-ftuħ ta' dal-programm, polemika, futbol. Għax il-ftuħ qabel id-diskors. Raw, hemm ta' ground. Issa nkompli jien. Rawh, il-mara tiegħi, Kif urejtulu għax bagħtuli fuq WhatsApp, għedt li kemm jogħġobni l-istil tiegħu. Il-mara tiegħi fotografu u tagħmel l-editing. Għedt li kemm jogħġobni l-istil tiegħu. U jiena ħtibtha. Tal-ġenn. U Rodney lagħaqu, kompla jilgħaq. Għax is-sinerġija li hemm ma' Simon ġie sew konferma. Nitkellmu ħames-sitt darbiet kuljum, ovvjament. Aħna konna minn tal-bidu li Nirringrazzjaw il-Dr. Muscat u anke l-ELN illi urew fiduċja fina, jiġifieri f'dal-proġett, jiġifieri konna l-ewwel tnejn prattikament u minn hemmhekk 'il quddiem ħafna mid-drabi taraw is-social media, taraw l-Instagram, taraw il-Facebook, il-Malta Premier, il-posts ħafna drabi, mhux ħafna drabi, dejjem, dejjem, litteralment hundred percent ikunu tiegħi, jiġifieri l-caption u dal-affarijiet, u l-għolla. Però l-grafika, filmati, artwork, features u dawn l-affarijiet, il-viżwal kollu, ikun kollu l-moħħ ta' dak ir-raġel, jiġifieri. Isma', fis-semifinals u fil-final is-sena l-oħra għamilna biċċa xogħol fuq l-iscoreboard, jiġifieri kienet xi ħaġa li forsi ftit ġiet apprezzata għax ma rajtx filmati tagħha, imma x-xogħol li ħa nista' ngħidlek għax jien waqt li qed naqra l-ismijiet

Il-Ħadd filgħaxija idealment toħroġ mal-ħbieb, mal-familja, ma' tfajla jew whatever, sewwa. U sar min għandu xogħlu. Għandek ċerti. Għandu l-kumpanija tiegħu li jagħmel dak ix-xogħol. Għandek ċerti deadlines, għandek ċerti. Għandek ċerti. Għandek ċerti deadlines. Ma nsemmux iżjed. Ta' il-Ħadd filgħaxija, illi tkun qed tkun tagħmel x'qed tagħmel. Trid tmur id-dar fuq il-laptop jew l-uffiċċju, tiftaħ il-laptop, trid tupdate il-klassifika. Il-klassifika ħames minuti wara li tispiċċa. U jekk tieħu żball żgħir. La, le, wara li tispiċċa l-aħħar partita, tkun ippostjata fuq il-Facebook mill-ewwel. U tiċċekkjaw mhux l-ewwel darba li bejnietna jkun hemm, bejnietna, għadd jew rari, jien ngħidlek t-tfajf to less, very less than ten per cent li tellgħinha bi żball. Imma bejnietna, ġieli klassifika, indawruha xi ħames sitt darbiet. Għandek żball f'kemm skwir jew gżira, għandek żball f'kemm tilfu l-Furjana. U mbagħad titla' u ovvjament mbagħad tkun tista' tixxejja lil in-nies. Għax l-istaġun li għadda l-podcast b'użu Premiere, spiċċajt lejliet il-final. U jiena għedt. Tal-Belt u l-Gżira? Le, le, le. Il-final ta' fuq. L-final ta' fuq. Il-final ta' fuq. U jiena għedt, issa niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, għax hekk ftemt ma' Simon, issa niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, ħa nagħlqu bl-aħħar wieħed fejn għandna guest, fejn għandna guest. Speċjali. Speċjali. Guest kbir. U rebħuha l-Furjana. Issa jien kont l-uniku wieħed. Li fil-programm ta' Monsinjera, tajjeb, meta saqsini min se jieħu l-lig, għedtu Floriana. U bqajt ngħid li Floriana se jieħdu l-lig u ħaduh. U rebħu Floriana u l-podcast spiċċa. Da, sa ċempilt lil Simon, qal li għandi x'nagħmel, ċempilt lil Alan, Abela, għedtlu għax kellu jiġi Joseph Muscat, għax wettuli Qalli, għax bħalissa għaddej bil-politka u għaddej il-kampanja. Qed tajjeb. Żmien l-elezzjoni. Eżatt! Qed mara blajta. U issa sirt naf li Furjan ħadwa konti għax ma għamiltux. Hu hija kiteb lek u. Ma ġara xejn, hu ħa jikteb li jrid. Imma m'hemmx tagħmel. Għandu dritt jibki u għandu raġun. Però għandu raġun ukoll.

Mux time. Extra time. Extra time. Fuq il-net. Extra time, fuq il-net. Ta' qabel replay. Ġie Anton Attard, li kien il-head, għal li tkompli ħinti, għet li ma mux extra time ta' għet toħx dak li semmi ta' Ġorġ. Tu namel li semjien, u namlu kif irritien. Għalli, all right. U semmejtu replay.

tġagħalni ngħid. Louis, kont insab il-sagar. Issa inti dejjem xi mara. Bix-xilaq, bix-xilaq li nsellmulhom koll. Kollha, kollha, kollha. U Sandro kien tifel. Kont George narah għalija. U kien jaħdem ħafna Sandro. Imbagħad daħħalt ir-Robert Cutajar. Robert Cutajar li kellu issa din naħseb qatt qattetta din l-istorja. Robert Cutajar kien jaħdem ma' Gonzi meta kien Prim Ministru. Din mhix politka. Erġajna. Imma le, mhux politka. Dawn huma kurżitajiet li l-nies jieħdu pjaċir fihom. Imma kellu ħafna kuntatti u kien iġibilna kollox. Sponsors, kollox. Jgħaddi, ma nafx kif, minn fejn jgħaddi, naħseb through x-xogħol tiegħu, u kien iġibilna kull tip ta' sponsor. Tajjeb u lukanda

Tajjeb? Le, le, le, m'għandux x'jaqsam ħija. U jien mort ġibt il-kumitat kollu ta' sliema fil- Fl-istudio. fl-istudio u kien hemm Joe Saliba, is-Segretarju Ġenerali, u ma ridniex inġib lil Ħu Manwel Kuxkieri, Joseph. Ħabba Schleiber. Għedtlu le. Għedtu dak li apparti minn kumitat jien ma nġibx il-Joseph. Qed ngħidilkom eżatt. Qalli mela jagħmlu Robert il-programm. U daqshekk. U tani promotion il-Eurotours biex waqqafni mill-isports. B'hekk. U minn dakinhar jien Tajjeb. Dell ewwel darba qed tirrakuntaħħa b'dik l-istorja? Iva. Le darba għedtha fuq ir-one fil-bidu nett. Imma ma jgħid kollox, Mallu kif għedt punt interessanti ħafna. F'dawk l-għaxar snin il-futbol Malti evolv, il-klabbs mhux il-futbol Malti. Il-klabbs impruvjaw. Il-klabbs evolvew bil-mod, pass vera bil-mod, però jekk qabel kif għedt inti, il-coach kien jagħmel kollox, u mbagħad żdied it-team manager, jekk imbagħad il-kit manager. Issa evolvajna fejn it-team, għax qabel it-team manager kien jagħmel ix-xogħol kollu.

Full. Mela, mela, mela, mela. Qabel ma nsaqsik mistoqsija diretta dwar il-gżira, wieġeb jekk trid twieġeb, twieġeb x'hekk ma tridx. Dil-ġimgħa wkoll kellna l-Poloz tal-Ewropa. Tal-Ħamrun is-sena l-oħra taħseb Martin kienet one off? Floriana Shamrock, ma nafhomx kollha bl-ambjent. Għandek Floriana setgħu ġew. Għandek xi tim Armen ma' Marsaxlokk jidhirli, Ħamrun ma' min ġew? Ħamrun ma' tim minn Faroe Islands. U Valletta nafu li rebħu trofea allura qabżu diġà rawnd. Ma' tim mill-Polonja. Ma' tim mill-Polonja, Kollibsi. X'taħseb? Ifhem, Furjana setgħu kienu naqra iktar lucky. Setgħu ġew. Però Furjana ġew lucky għat-tieni round imbagħad. Jekk Alla jrid, jgħaddu l-ewwel round. Ma' Shamrock. Ma' Shamrock, it-tieni tim li Payson Said suppost għandhom triq ħafifa. U dak il-każ se jkun fisser grupp. Shamrock, il-futbol Irlandiż improvja ħafna.

Taf x'jagħmel l-għada n-nisa kollha edhom lura. Follow you. Follow you għax insegwi. Biex irabbihom balla? Dal goal għamel logħba kbira, eh? Għamel logħba kbira. Għamel logħba kbira, ma dawn dawn dawn huma. Huwa l-goaler mal-istess tim hawn fil-Portugall. Tazek Muscat, ma x'għamel. Mistoqsija diretta, jekk trid twieġeb jekk trid twiġibx. U mhux ħansemmi ismijiet għax huwa każ delikat u. Ħajjibda, qalilha qalli semmi. Ftit jiem wara t-telfa mal-Belt fil-Final ta' Trophy, l-aħbar li ħarġet. dwar possibilità possibilità ta' korruzzjoni, kif laqtitkom, kemm ixxukkjatkom, kif laqtet lill-klabb. Propjament dik mhux erbgħat ieħor wara, dik jumejn qabel il-final. Terġa', ġifieri kienet. Aħna żammejnieha kwieta. U kienet diġà, kien diġà hemm l-istorja għaddejja. Aħna avviċinajna l-plejer li ġara dal-każ. Aħna l-ewwel ħaġa li għamilna, ovvjament għamilna meeting mal-plejer biex naraw x'ġara u ma ġarax. Ikkuntattjajna l-belt biex ngħidulhom x'ġara u ma ġarax. U t-tnejn li aħna

U jekk jekk mhux jekk mhux l-aqwa kien wieħed mill-aqwa players li kellkom dan l-istaġun, jiġifieri għadu. Għalija player kbir. U inti bilfors di vera mhux ġusta fis-sens, int ħa tifhimni għax tal-antik, int jekk xi ħadd approċjak, le, għedtlu le u daqshekk. Illum jekk mhux just tgħidlu le, tittikxef. Għax inkella ħati daqsu. Minħabba l-aims hawn. Għax inkella ħati daqsu. Għax inkella ħati daqsu inti. Allura

Fl-aqwa tal-futbol tal-80s nineties li kull logħba, kulħadd għaddej u kien minn xtrawna tlieta u xtrawna tnejn u xtrawna erba' hekk sejrin, dejjem konna, intom ma tiftakrux, jien ma nafx tiftakarx int, imma dejjem hekk sejrin. Tifhem? Illum ma nħossiex dik, eh? Għal xiex? Għax ma ridniex insaħħnu l-logħba, ma ridniex li anke ħabba l-plejer, nikkundizzjonaw il-logħba, nikkundizzjonaw il-plejers. Allura speċi ta' rapport għamilnih jumejn qabel xorta. Imma għednilhom lill-integrity of Athletic Club isma' toħroġuhiex issa għad hu ċans li nitlabu l-logħba. Bilfors irid tagħmel ir-rapport mill-ewwel, jidhirli għandek għandek għandek tagħmel mill-ewwel erba' sijat. U naħseb inkun żbaljat m'Aaron jekk ngħid li l-istess żmien ta' qabel il-final ħarġet fil-media dwar Charlon u l-Manuel Island u l-Padel Grounds, għala jista' jkun li jibda jkun naqra inkwietat. M'għandhomx x'jaqsmu, imma huwa l-business tiegħu, huwa l-business li jmexxi l-klabb bih.

li jiena niddejjaq. Kont rajt intervista, mingħalija fuq Replay, tal-President tal-Furjana. Tajjeb? Qabel qabel rebaħ il-lig, hu igerger fuq l-istil ta' lig, tal-kampjonat, u sejjer. Però.

U t-tim kapaċi li l-hekk ħobb li jidrob l-għalep. Però Winston qalli, Winston qalli li l-Mosta, fil-podcast għadha, fil-podcast kienu aħjar minna, qalli li kienu aħjar minna, qalli u jiena ngħid li ċertu players ma kinux fil-forma kontra l-Mosta. Qala fil-podcast, fil-podcast qala. Din issa nsibuha, ġifieri. Mill-aspett kalċistiku l-Mosta minn hemm kien. U tfisser ħafna dik il-kelma. Minn hemm kien għandhom. Tiftakru meta konna żgħar bil-ġojs jekk ikollna live fadlilna live fad minn hemm kien kienu fil-qiegħ ankrati. Qabel rebħu lil Ħamrun, ironikament lil Ħamrun, kell għandu jkun tilfu l-logħbiet kollha kienu l-Mosta fil-league phase tal-closing. Mela, mela. Jiġifieri minn hemmhekk. Għandhom life ieħor biex jippruvaw jsalvaw. In-Naxxar kienu top six u jafu li l-pressure kollha fuqhom. Complacency hemm ħafna affarijiet. Football wise, football wise, mental strength hija kollox illum il-ġurnata. Li toħroġ hemmhekk. Li toħroġ hemmhekk. Għandek żewġ options, issa hawnhekk qed nitkellmu open, ħa nkompli nitkellem open jiena sewwa, jew li ħriġt hemmhekk bħala player u tipprova tgħaddi taqbeż erbgħa sitta jekk trid għax ikollok il-kunfidenza. Jew toħroġ hemmhekk bħalma ġieli ġara, mhux ħa nsemmi players jew clubs, ta' bil-pipi ma' saqajk.

Faroe Islands, jekk tarhom bħala tim nazzjonali, għandhom ħafna players jilagħbu l-Ġermanja, Second Division, Polonja, ma. Iktar, iktar tgħid Skandinavja. Jew Skandinavja, Denmark. Easy għalihom biex jimxu l. Jistgħu jgħaddu.

l-awards tal-MFA għas-Signuni. U kont hemm, rajt il-bjonn vassallo barra, jieħu drink fejn konna barra, jien mort fejn il-mara u rajtu. Għedtlu jien ma naqbilx ma' tops ma' l-mara play football of the year, għalli għaliex. Tu mhux qed ngħid Josephine Bond ma kienx tajjeb, ma' Josephine Bond keċċa ċertu robiet. Kif tingħata eżatt, Buz? Għax dawn in-nies ma jkollhomx. Xejn, jagħżluhom huma. Ma jkollhomx idea ta' kultant. Le, le, jivvutaw huma. Għandek il-criteria ta' tkeċċi. Mill-MFA stess. Għandek il-criteria ta' tkeċċi, il-criteria tal-yellow cards. Allura. Kemm ħadd footballer of. Xejn, Grech ma tkeċċiex. Most valuable player. Għandek ħafna criteria.

imma by elimination, mhux eżempju tinqala' miċ-Champions League u tmur second round. Aħna bqajna navvanzaw sa li rrid ngħidilkom, tarmux il-clubs Maltin, allavolja ġew poloz ibsin. Għax l-ewwel fis-sajf ħafna mill-clubs ikunu għadhom qed jingranaw. Issa jekk tiġi ma' tim naħseb tal-Irlanda diġà bdew qed jilagħbu eżempju, jiġifieri dik hija naqa' kontra. Però

Qed nieħu gost nitkellmu hekk għax diġà rajt jien qed nara fuq il fuq il-Facebook u hekk tajjeb, social media. Għandek Birkirkara raġgħu bdew sejrin Birkirkara, Birkirkara, ej, ej, għax hemm Chris Cardona. Jiġifieri diġà qed iqumu fuq saqajhom u Birkirkara meta jqumu għandek nies daqs kemm għandhom il-Ħamrun jew iktar u nies daqs il-Belt. Jiġifieri

Birkirkara, li huma tlett imit l-iktar li jġibu. Imbagħad għandek il-ħibs issa, fuq il-ħibs, fuq il-ħibs. Xi tgħid fuq il-ħibs? Nista' ngħidlek, jekk tim ikun sejjer tajjeb, sewwa, is-supporters ħa jitilgħu. Hawn Malta l-kultura tagħna m'hemmx passjoni għat-tim. Ir-riżultati kollox. Intom naħseb li jekk hux mid-dar, jekk kontux il-ground fil-finalissima mhux ta' trofi, jekk kontux il-ground, jew jekk ma kontux il-ground naħseb rajtuha l-highlights tal-logħba mill-faċċata, qatt kontu tobsru Marsaxlokk

Għax imlewh. In-newtrali qed jibdew jiċċaqalqu, però mhux faċli. Jiena naħseb dik hija waħda mill-affarijiet li trid tiġġieled fuqhom il-Malta Premier. Għad hemm l-element li konna nitkellmu dwaru għadu pertinenti meta konna żgħar aħna, il-kwistjoni tad-dawl kliem ħażin. Hemm ħafna affarijiet, għandek il-fatt li l-Istadium Nazzjonali,

Xejn konfermat xejn uffiċjali qed jisemmew bi prominenza Henry u Joseph Mbong li huma tnejn back home għax it-tnejn kien Henry huwa tifel tifel minn Raħal Ġdid jidhirli Henry. Missieru leġġenda tal-ħiet. Eżatt u Joseph Mbong ukoll missieru Alla jtih il-glorja tal-ġenna. Ukoll mela mela mela leġġenda tal-ħiet. Xejn konfermat imma imma hemm dik l-għajta u ovvjament għandek players oħra ħadu xi ieħor żgħir jidhirli il-Hibs insejt min hu.

Però ħadu tneħħew tnejn mill-aktar importanti bħal Nathan u bħal Joe. Però kkonfermaw lil Nevin Portelli li kellu tmiem ta' staġun top, eh? U Sliema? Sliema ma tantx. Donnhom. Ikkonfermaw lil Branco bħala coach. President ġdid, le? Hawn Arciola. Kien viċi. Arciola ġdid. Kien viċi. Għandek head coach ġdid, Branko Niževic, u llum rapporti mhux uffiċjali, għax illum uffiċjali nara fuq il-page uffiċjali tal-klabb,

Imma donnu għandna World Cup. Għax dik qed nirrepeti. Dik, għandna World Cup. U xorta moħħna, xorta moħħna għatx, għan-ngħatx, mhux ta' birra, għatx għall-futbol Malti. Però anke jekk tara l-midja soċjali,

Sew għedtlu fuq il-programm sew in-nies isegwu. Anke dak l-inqas wieħed li taħseb li ma jsegwix. Imma jsegwi. U l-problema tal-attendenzi no one is television. Ismagħni. U dik jaħ. Imma l-attendenzi ma kienux żiena ra. Imma imma jistgħu jkunu aħjar. Żdiedu. Imma xorta jistgħu jkunu. Jiena nistenna ħafna iktar.

Sponsors ukoll qed isaqsuna, Diċejsa ma' Doctor Muscat u Malar. Jien ikun hemm futbol logħba Ingliża issa jiena mal-Arsenal u mal-Inter u ħafna indawwar fuq il-Malti. U mhux biex iweġġa' ħadd imma għax jafu li kemm il-Kriska, Under Arbettur, u anke Atlinta, il-programmi sportivi, il-programmi fuq il-futbol, mhux programm sportiv ikun, programm tal-futbol. Inutli inti tagħmel programm trid titkellem mil-logħob tal-Premier, tat-Challenge League, tat-Three Rounds, il-futbol barrani, il-volleyball. Prosit, innovation Marlon, prosit. Irid ikun bħalma għamilna aħna. Dan Premier. Trid tipprova. Issa agħmel hekk, bih, Premier

Daħħal miegħu nies bħal bħal Rodney, ġurnalist minn tfulitu, tajjeb, ma u full-time biex jgħinu. Il-Jesmond Zerafa, plejer minn tfulitu. qiegħed hemm magħhom. Imbagħad għandek il-part timers. Illum dan il-podcast għandna nerġa' nsemmi Simon bħala l-bniedem intelliġenti u innovattiv f'stil differenti. Il-moħħ. Il-moħħ. U d-design. Wara dan, hekk hu. Il-kreattività. U l-idea ta' dan il-programm hija tiegħu. u tiegħu biss. Naqbel miegħek. Tajjeb? Għandna jien u Rodney Bi stili differenti. stili differenti. Tajjeb, imma naqblu. Tajjeb, u nħossni komdu miegħu, naħseb jalla inti tħossok komdu miegħi. Ehm, Tgħidilx jekk taf risposta u għandna affarijiet in common ukoll jiena u inti.

Mhux insaqsik mistoqsija tgħidli iva jew le. Le, mhux dik, ġieli rispett kollu, hawn ġertu. Il-logħba x'inha lejk, x'inha le. Issa ngħidu meta jkun mgħarref. Dak rajtu jien. Il-futbol Malti huwa magħmul, huwa magħmul, ħa nagħmel dal-punt fuq il-ġurnalisti, fuq il-ġurnalisti. Il-futbol Malti huwa magħmul minn diversi segments. Għandek il-klabbs, għandek l-administration, għandek l-MPL, għandek l-MFA li għandha kontribut, u għandek ukoll stakeholder kruċjali li huma l-ġurnalisti sportivi, li hemm huma ftit. Però jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna, sewwa. Però ir-riżorsi, dik hija waħda mill-ħafna problemi li jeżistu fil-futbol Malti. Però hemm bżonn uċuħ ġodda wkoll, Jiena, eh? jiena kif tafu intom, ija, hemm uċuħ ġodda però ma hemmx telgħin, da bħalma, bħal. Trid, għalhekk qed hemm bżonn uċuħ ġodda. Trid tippuxxa, ġifieri aħna anke bħala MPL qed nippru, qed nippru, M'hemmx riżorsi, eżatt, il-flus li dawn. qed nippruvaw nippuxxaw kif rajtu anke permezz tar-reels, is-social media u affarijiet oħra, Qed nippuxxaw anke uċuħ femminili biex jidħlu magħna biex ikollhom ikollhom ċertu ċertu spazju biex il-futbol ma jibqax għal il-ġilgħas. Jien ħa nispiċċa l-argument tiegħi. Jien kif tafu l-MPL nagħmlu press conference fil-ġimgħa. Ġieli nċempen Marlo ngħid il-veru ġib li plejer fil-ġimgħa. Daw għall-press conference tal-MPL qabel il-match week li tkun ġejja fil-weekend ħafna drabi ssir ġewwa filgħodu.

Hemm kelma oħra ma' Ronaldo. Ronaldo b'k tajjeb, leġġenda, ikona. Ma m'għandux x'jaqsam ma' Messi. Personalment għandi grazja miegħu, imma ma tistax ma tistax tibqa' tibbaża fuq plejer ta' 41 sena bħala bħala l-feature fl-attakk. Jiġifieri.

Tajjeb. U għandhom coach tattiku. Coach Ġermaniż. Coach Ġermaniż. U bdejna bir-referees favur tagħhom. L-aħħar li ħaduha fis-66 kellhom referee tom jaħbat mal-lasta wkoll. Tajjeb. U issa ġiet id-daqqa

Imbagħad kont ma' min? Ma' l-Alġerija. Issa rrid narah ma' tim aħjar. L-Ingliżi mal-Kroazja lagħbu, eh? Eh, ma' tim illi fl-aħħar mhux l-aħħar edizzjoni ta' qabilha ġew final ma' Franza u tilfuha b'kortu. Jiġifieri dawn m'għadhomx il-Kroazja ta' dak iż-żmien, ta' jiġifieri naqsu. U le, dejjem jinbidlu. Kull erba' snin jinbidlu t-timijiet. Ara ngħidlek, ma nistgħux nattakkaw it-timijiet iż-żgħar dak mhux tajjeb dak mhu, għax skont il-ġurnata. Però jista' jkun, ħa ngħidlek. Aħna ħsibna kulħadd li l-Ispanja ħa

Fejn ikun hemm il-pressjoni, il-klima differenti. Jekk għadek ma settiljajtx. Għadek ma settiljajtx, jiġifieri jiena nixtieq nara issa t-tieni logħba, t-tielet logħba u iktar ma. Eventwalment il-logħba f'Egittu. Però importanti, jekk tinnutom, jekk tinnutom. L-ewwel logħba ħadd ma jkun jitlef. L-ewwel logħba jilagħbuha draw. It-teams irkbaq li għandhom iċ-ċans li jkunu l-ewwel Rajt ħafna anke jbiddlu sa. Però, però, però ħa ngħidlek din, bis-sistema, bil-format, għax aħna kultant nitkellmu wisq dwar il-format, il-format kullimkien inbidel, inbidel u ġie aċċettat taċ-Champions League, tal-Conference League u tal-Europa League. U anke l-World Cup l-ewwel darba bi 48 nazzjon. Qabel niftakru fi żmienna meta l-World Cup kienet bi 32. Trid tirbaħ Ġiex logħbiet, kważi kważi. L-aħħar darba l-Għid tal-Għid itul forma. Illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata għandek minn 48 iridu jinżlu fir-round of 32, 32 ovvjament. Jinqalgħu imorru lura d-dar jaqbdu jippakkjaw il-bagalji, 16, sewwa biex anke nfehmu daqsxejn, jiġifieri round of 32. Round of 32 jiġifieri għandek 12-il grupp, l-ewwel tnejn jgħaddu awtomatikament 24. Għandek tmienja jgħaddu bi, tmienja ta' mhux erbgħa jew tnejn, tmienja jgħaddu bit-tielet post, bil-post ta' qabel tal-aħħar fil-grupp.

Kont narhom iżjed mit-televixin. Dis-sena ddeċidejt li. Bħal għalik. Bħal għalik. Li rrid, li rrid immur nara kważi kollha bħalma kont fl-antik. Tajjeb? Dis-sena hekk iddeċidejt moħħi. Ehm, anke minħabba issa l-istil ta' programm, hemm bżonn li inti tkun preżenti. Jien hekk inħoss. Kruċjali. Jiena hekk nagħmel. Imma qabel kienet one on one, nitkellem mal-presidenti. Issir tagħraf, eċċetera. Biex urejna l-presidenti kif imexxu l-klabbs. Issa ħa tkun differenti. Huwa polemika. Il-polemika trid tkun hemm biex tgħid dak li tara inti. Tagħmel affarijiet interessanti, Bużu. Tajjeb? Importanti li taċċetta, ngħidlek meta titkellem fuq polemika x'jiena bniedem. Le taċċetta kritika. Li polemika hija opinjoni ħafna drabi mhijiex fatt. Ġifieri n-nies ukoll għax forsi. Le, jistgħu joffendu, ma jaqblux miegħek. Ħajinqalgħu polemiki. Inti ġġib rispett inti bħala ġurnalist. U jridu jġibu iktar minn hekk in-nies li kultant sfortunatament hawn Malta nafu Imma dik dejjem ta'. Tipo jekk. Jien dejjem aċċettajt min ikkritikani. Għax jien sa nikkritika. Però mod hemm toffendi. Mhux bil-familja, ma. U jekk ħassem importanti għal kemm polemika, jekk ħassem l-ismijiet u. Tkun ċert minnhom l-affarijiet. Tkun fatwali, tkun ċert. Speċjalment nixtieq ngħidha fuq futbol Malti. Mhux tgħid il-meme qalli li Simon kien mixtri, eżempju. Hemm grupp speċifiku fuq Facebook.

Però hija diffiċli ħafna, ġifieri jiena naħseb għax għandhom coach kif qal Marlon huwa tattiku ħafna u Southgate ma kienx hekk. Imma għandek Franza tat-tieni ħaff kienet taħdem. Jidħol Cherki fl-aħħar għaxar minuti. Però għandek l-element ukoll għax inti qed tippompja l-fatt li għandhom it-timijiet jibqgħulek sal-aħħar fil-kompetizzjoni Ewropej. Għandek l-element ta' fatigue ukoll. Ma semmejniex hawnhekk dis-siegħa l-kalendarju. Xi ħaġa li aħna kollha. Hemm ċertu plejers li labu World Cup oħra s-sena l-oħra. Aħna l-erbgħa mhux inħobbu. Il-World Cup tal-Clubs. Mhux inħobbu jew insegwu l-futbol, iffissati fuq il-futbol l-erbgħa li aħna, Simon u Luke inklużi. Imma too much. Il-kalendarju sar too much. Għadna fil-World Cup. Ġimagħtejn u nofs ilu. Kellna l-final taċ-Champions League. Ġimgħa, ġimgħa u nofs oħra għandna l-logħbiet tal-Ewropa. Aħna nagħlqu hawn. Il-World Cup għadha għaddejja. U għalihom, għalihom plejer, faċli tgħid kemm xtaqt, però hu plejer u uman u kultant. Il-Ħamrun.

Tat-trofi tal Kampion. Għax kellna ħafna midweeks, kellna xi seba' sitt jew seba'. Tilgħab logħba mela l-plejers robots. Kellna kellna l-Jubilee Cup is-sena l-oħra illi ma ppermettitx li tilgħab ħafna logħbiet fil-weekend meta trid. Però dis-sena kull ma ħa jkollna waħda jew tnejn. Kellek il-kalendarju tal-Ħamrun. Kellek il-kalendarju, jaf, kellek l-issue kellek l-issue mingħajr ma nidħol fiha x'issa ġiet tranġata u dawn l-affarijiet fil-bidu kellna l-issues tal-pitches ukoll, il-pitches ma kinux fl-aħjar kundizzjoni, kemm kordin partikolarment partikolarment irnexxiel sejru. Jiġifieri kellek ma kollox ma kollox. Imma it's stressanti, partikolarment għall-amministraturi tal-klabbs. Aħna bħala administrators, tispiċċa l-Ħadd filgħaxija, terġa' t-Tnejn filgħodu, distribution ta' biljetti, press conferences, ħaġa wara, għandek il-logħbiet it-Tlieta, għandek il-logħbiet l-Erbgħa, għadda l-Erbgħa, erġa' jbdejt, il-Ħamis, erġa' jbdejt tal-Ġimgħa Sibt. Tal-biża' meta jkollok il-midweeks. U l-agħar, għax aħna fl-aħħar mill-aħħar ma nkunux fil-pitch siegħa u nofs b'ilsinna barra nippruvaw nġibu riżultat, l-agħar għall-players.

Rodney, għoġbitek? Sittax il elf darba semmejt Simon. Ejw. Ikolli tifel ieħor Simon insemmi. Ħadlu U isma' għandi. Semmejtu diġà jien. Inti min ma semmejtux. Semmih inti issa. U Luke ukoll mela. Grupp u l-O'Reillys.